X'inhuma l-għodod li għandu Membru Parlamentari Ewropew biex itejjeb il-ħajja ta' ċittadin Malti, Ewropew, eċċetera eċċetera. Mela apparti l-fondi naturalment li inti għandek fondi biex timpjega nies miegħek inkluż esperti biex inti pereżempju għandek inaf il-problema tal-iklin li hemm l-asfalt, batching plant. Mela inti taf li Malta jinskoprejt mhm. li l-ERA m'għandhiex f'idejha l-mezzi biex tkejjel it-tniġġis mit-tniġġi mill-asfalt. Hi tkejjel dak tuża l-kejl kienet tal-karozzi li dak il-particulate. Imma ma nafx tista' ġissiba dik forsi fil-Google. Fil-fiċċija tagħna.
li asfar.
Hemm xi artiklu eh. partikolari dwar inkiteb xi artiklu dwar di jew xi eh, ħaġa li. Jien għamilt jien għamilt fuq Facebook eċċetera u nsejt x'isimhom hemm xi ħaġa jisimhom. X'ismu l-particulate?
Eh, it-test li jrid isir għal dawn il-hydrocarbonit jew ma nafx. Ma tistax kejjilhom. Issa l-Ewropa għandha hmm. għandha il-miżuri li titkejjel hmm. ta' dan it-tip ta' gas li joħroġ, hmm. eċċetera. All right? Għaw Malta, mannix. Allur inti tista' emmek, you highlight the fact li dan it-tip ta' particulate ta' jnajdulu li huwa perikolus għas saħħa tan nies mhm. qiegħed jiġi propost. Għandek l-espert mhm. fil-grupp parlamentari għandek espert li jkun fuq dawn l-ġimgħa. Eh, ma dik kif tagħtejna per eżempju, mela għena eh, l-isma qiegħed hemmhekk. Eh, mela ngħidlu isma' ngħidlu l-imqabba Malta iridu jibnu flyover. Tista' sib li ah, sorry, iridu jibnu batching plant. Tista' tarmak plant, asfalt. Tista' tgħidli jekk jogħġbok x'inhuma r-rekwiżiti għal asfalt plant fl-Ewropa? U jgħidlek ara trid tobdej, trid tkun 10 kilometri 'l bogħod minn hawn, minn l-abitat. Malta 500 meters fejn għandna 10 kilometri. Ir-realtà tgħid li Malta. Eżatt, mela mbagħad inti taqbad dik l-informazzjoni u x'tagħmel biha? U nipprova napplika għal Malta.
Aħna tinsiex 80% mill-liġijiet tal-Ewropa huma Maltin. Aħna rridu nadottawhom daw. Mm-hmm. Qed tifhem eh, l-istess eh, fuq affarijiet oħra. Jien naf kif tissiġi. Imma l-Ewropa ma tistax tisfurza biex ngħidu speċa irridu nagħmlu l-enforcement irid ikun Malti. Irid ikun Malti, però inti minn naħa tiegħek tista' jekk qed nifhem sew. Mela, Minn naħa tiegħek jekk forsi l-Gvern Malti jiddeċiedi, mhux jiddeċiedi, m'għandux l-esperti, inti tista' tingaġġa l-espert mill-Parlament Ewropew li jgħidlek isma' da qed inniġġesek biex tkejlu trid hekk u ehm, aħna nafu mir-riċerka li għamilna madwar l-Ewropa li da aktar minn inqas minn kilometru l-bogħod, ma jiflax. U inti ma għandek ħafna fuq xi Għandi data xjentifika li jiena nista' niġi nagħmel press conference Malta, nafża lil gazzetti u nqajjem l-opinjoni pubblika. Mbagħad il-Gvern Malti jrid jisma' u jiddeċidi, imma jiena hekk m'għandix dawk l-esperti u m'għandix il-pagi u l-flus li jtuk biex inti tqabbadhom. Sewa. Ma tantx tista' nagħmilha. Mela, tlaqna?